At designing chungchang min zawt in tam viau a story ah te ka rawn hmang a ama erawh chu in lo en vek lo a ni mai thei a ka story a hei tam tak chu story en thin post en lo an awm a post en thin story en miah lo te an lo awm thin a tunah hian in umm. Admission chungchang kha min rawn zawtin tam lut tuk a, ih, tuna story ah ka hmang a, min rawn zawt lem lo mah se engtin nge engtin nge admission chungchang tih kha story en miah lo min rawn zawt khain tam lutuk a chu chu ka rawn chhang cheu ngah chuan tunah hianin, ehh, fashion designing khami class kha chu, I seat kha a la awm ve deuh nil nia la ama rawh chu garmin construction patan making and garmin construction hei mizo chuanin a thui leh a cut leh a thui khami ang kha chu seat hnih chiah awl tawh a chuanin march ah kan tan dawn a chuan february ni sawm vel thleng hi admission tih tur kan tia mahse chu Seat kha a Garmin Construction bikah kha chuanin a awl tam tawh lo a nih chu. Chu chu a ti hmasa sa kha kan ti mai ang a, a chhan chu tunah pawh hianin rawn hauh paruk vel an rawn awm a, ka rawn hauh e ih February thla ka rawn ti ang entia amarawh chu hauh ringawt kha an awm zia a awm lo a, duh ve tak tak te an awm a, chuvang chuan admission kha in rawn tih phawt a ngai a nih chu. Admission in tih loh chuanin hauh ringawt kha kan in nghak thei lo a, chu chu kan hriat a ngai a, chuanin ih eng subject rek nge. I zirtir tih ang chi te kha hei a tam ve lutuk a nih chu aw message a lo lut umm ih designing bik ah chuanin kha tuna tuna ka rawn dah ang chiah hianin fashion art te elements of design tih ang chi te embroidery -- Khatiang zawng zawng kha tunah ka rawn dah thla vek ta, Garmin Construction tunah entir nan tam tak chuanin Fashion Designing kan tih khanin a tam zawk chuanin Pattern Making leh Garmin Construction kha tel lo tur an ngai a, a tel vek ih puan cut leh a thui zawng zawng kha a tel vek. Fashion Designing ah chuanin khami ih a theory a kan zir zawng zawng te leh practical tam tak khami bakah khanin umm. A practical kan tih khanin a tam zawk chuanin a cut leh a thui chiah a in ngai thin a mahse embroidery te chuan chu mai bakah hei thil dang dang draping leh khatiang zawng zawng ang chi te pawh kha ih thil tam tak a awm a a tel tam zawk a ni chu fashion designing ah khanin tuna a pattern making leh a garment construction ringawt-- ni lo khanin a subject dang kha a zirzana fabric study te chuan illustration khatiang ang zawng zawng te chuan portfolio engtin nge kan siam dan tur ang chi te khatiang keimahni design chhuah khatiang ang kan va show na tur ang chi khatiang zawng zawng kha a awm tel vek tih kha kan hriat angai a chu chu kan hrelo thin a chuvang chuanin kan confuse deuh hlek niin ka hria tunah pawh hianin engtin nge khami subject kha khami subject kha Rawn tih kha rawn sawt kha in awm nual ta chuan kei chuanin hei entir nan umm post em em ngai loin story te ka lo da vang khanin story kha in en mai turah khan ka lo ngai mahse en lo kha kha tam takin lo awm a tunah pawh message ka dawng teuh a engtin nge umm tunah Lehkha zir sang kan ni si lo a, tiang ho khanin kan lo zir ve thei em tih te tam takin awm. Tunah hianin eh dik taka sawi chuanin pawisa nei lo, zir sang lo mahse Mizoah hian lehkha thiam tam tak an awm. Lehkha thiam ah no, lehkha thiam ka tih chu a awm zia chu lehkha zir sang lo mahse talented deuh deuh kan awm a nih chu. Talent nei tha si, mahse kha kha hai chhuah dan thiam lo kan tam lut tuk a nih chu. Khang ho zawng zawng tan khanin entir nan Mizo chu puan thuia te khatiang leh thil dangah pawh kan thiam em em a, amarawh chu lehkha an lo zir hniam avang ten khang kha kan hai chhuah sak loh tur a ni lo. Awmzia chuan fashion designing kan kan zu zir khanin of course BA te kan pass te bachelor degree kan neih te khatiang te alo ngai ta a ni mahse khami ang ni lo a a mizo pumpui a hei uh mi tam tak mi kawr thui mi hausa kawr thui te designer ho thawmhnaw ha pha lo te khatiang tena ih leh-- midang pawh an anmahni a eizawnna tur kan kawhhmuh theihna tur a nih avangin khatia anga ni vang khanin khatia angin chumi class chin pass tih ang khan ka thliar lem lo a chhan chu kan talent te ta mizo tham tam tak ih lehkha lo zir sang lo mahse kut hnathawh kut mahni kutkawih a eizawnna an neih theihna tura kan puia ngai a. ih class twelve pass ngei ngei chumi chin pa pass tih ang chi te ih an graduate ngei ngei tur a ni tih ang chi kha ka thliar lo a chhan chu mahni in eizawnna kan hmuh theih nan khami kha mi mitu pawn kan duh. mahni chhungkaw thawmhnaw te to deuh deuha saw laia va lei lova mahnina kan lo tih ve theih te khatiang ang kha kan puih ve theihna tur a nih vangin kei chuanin ih class ten pass chin ang te pawh ka la vek chuvang chuan ka zirtir thiam a an thiam a. Khatiang anga eizawn nan an hman chuan a tha a ni ka ti mai. Chumi chu tam tak chuan hrethiam loin chumi chin pass chu an ti kher zel se a chuti kha tiin Rudhya vawiinah pawh zawn a mi sawm chuang atangin graduate kher i ti em class twelve pass kher i ti em mi in an ti thin a chuti kha tih an ti a mahse kha kha ka ti lem lo. A chhan chu ineizawnna tur te, sum leh pai in lo hmuh chhuah ve na tur, mahni thawmhnaw, chhungkaw thawmhnaw, in fate thawmhnaw te in lo ṭhui theih na tur te leh bakah nupui pasal in lo nei tawh phei chuanin hei tam tak chuanin fate thawmhnaw, naupang thawmhnaw to zia ka hria. Khami vang khanin in lo. in mahni in in support self support in neih theih na tur ang khan in ka ti ve hram hram a chu chu mah se seat hi a tam lem lo a seat tam tak ni se chuan in hei hmun hma te nei tha i lang chuan in tam tak ka la ang ama erawh chu sawmhnih chiah la ka tum a tun ah phei chuan chu ih pathian making and garment construction ah phei chuan two seat chiah a awl tawh a. Chute chu hei post loh ka tum viau a story ah te kan dah a mahse story en lem lo khan min rawn zawt in tam lutuk a ti khan ka rawn sawi tawp a nih chu aw.